le hriamtlaibu a ka kip tein nan kan dirpinak thawngin kan Chin miphun kumli chung a tuanbia a um bal lomi Pathian thawng le mipi hna nan kan dirpinak thawngin le kanmah KKG kan ralkap hna sacrifice an sacrifice nak ruangah te an i peknak ruangah hin sakhan panga bak si taih tin an kan lak pia kho e cucu nan rak theih cia mi luan cia mi thum thali kan rak theih mi si cucu mipi nan bop nak thong le thla kan cham piak tu na thla nan kan cham piak cun kan mah KKG pawl le ralkap pawl ne betak ten zuam ve cun mipi ni betak ten an kan bop ve ruanga cucu kan tuan bia aluan aluan cia mi kumli chunga seta in sakhan panga alak ti mi hi um bel lo mi si hi tuan bia pakhat kan mah KKG ni kan van tial ve mi chunga ai tel ve mi si tia khen karwa cun a pahnihnak ah nan na din maw ti cu kan i din lo kha sakhan kan lak ciami kha tu kha ralhrang pawl nih khan chet ten kan nam peng an kan nam peng tikah nihin ni tiangah hin keimah nih hiti an chimnak hi avoi kha ka hal hna lo e hiti an chimnak ka ruahnak ah hin a voi sawm nga sawm thum leng hi cu uh, an van kan lam ruwa te hin ka ruwa e kan maung ni hin a kan sung deng deng mang to te khin an ti kan naw le ni hin sihmanhsehlaw pathian ne umpi hna an ma zong ni khan kan lak chia mi hi tluk kan naw le thisen le nun nak he an thap chang mi hun khati foi tuk i nau sau ding kha an du ve lo chan hin ni tiang le mipi hna nan kan dir kap nak thong in le pathian thong in cu kan lak cem mi sakhan panga cu kanmah CDF KKG kuttang te an hin ne tiang ah hin a um peng ri ko cucu mipi hna nan kan dirpi nak thawng an si cu chungah cun pehtlai zitin dah um ti sia cun khan sit le tei sit tin a um i hihi van chim awk a tha le thalo cu ka thei lo nain a detail cu ka lut lai lo natein taisin kan luh si ahcun kuan hi hizan hin azat lai kan timi hin azat pah lengmang tawn ti si kan alka pawl in chimnak amu sihmanhsehlaw khan sit um tik ahhin an na timh lo ning leng bakin zian le kuan hi tampi hi adi tawn mi hi um caah hin ca cu mipi nih nan kan dir kap hi herh zungzal ko pathian thawng tein hin ni tiang nong kelemiu le hakha karlak ah hin ni tiang te ah takal kho peng rih tlung kal an um kho peng rih zei ka ti lai cu lam lam zei ka ti hnga transportation lampan se tui yi te lampan se tui yi hi hin ni tiang kal kho peng rih kan kon a kal kho peng rih a ruang cun hin ni tiang kan naw le ni hin pathian thong le mipi ni nan kan dir kap nak thong in cu cu hin ni tiang an tlaih khawh peng rih mi hi si ti mi zong kha अपन hi nak kan i din hrim hrim lo hin ni tiang ni zan ti ni kan hule der tiang zong kha vai ni vai thum minung pan ni an liam ro ka te ka zong kha a um rih rua uh, anmah ralhrang lei pawl nih an rawn ruangah a hliam mi pakhat hnih te cun um ni tiang ha kan ni cu ai do peng mi kan si a ruang cu redin um peng a hau zeitik caan pawa khan an an duh nak hmun kha lak kho mi dir hmun si kan si ca khan cu cun hin ni tiang han kan ralkap pawl hi ready pengin a um peng mi si kan i do peng ko kan ni hi cu sihmanhselo online ka ti wa au kha kan mah zong kan tlam tin lo an mah le zong khan i mat ve lo tuk te kan re ne tampi um tikah hin cu ruangah cun online hi cu tluk pi khan kan von au lo sihmanhsehlaw mipi le Khrihfabu tampi nih hin ni tiang a cat lo te nan kan dirpi nan kan bawmhnak phaisa kan hmuh nu bu nih nan kan bawmhmi kan hmuh mino nih nan kan bawmhmi kan hmuh cun Khrihfabu nih nan kan bawmhmi zong hin ni tiang ah hin ni tiang kan hmuh peng rih ko nan cungah kan i lawm tuk timi zong kha khi khi cile kong he pehtlai in cu si si macun a pahnih nak hal mi CC pawl he te pehtlai nak nan ngei mo timi kha kan ngei tuk kan ngei tuk tu he kan mah nih kan duhnak ahcun kan ko le uh, kalemiu kalak cu thenh kan du arau hlan ah kan van lang than ko lai uh, thenh zok kan ti mi sihmanhsehlaw hlan bantuk kan preparation time uh, tim tu nak caan asi cu tim tu nak caan kan tu la zei bantuk na tim tu nak kan kal lai ti mi process detail tu kha uh, mi pi sin van chim ok that tuk ri lo cha ti uh, ran nak kan van chim kho kan zon sihmanhsehlaw hin ni ah hin cun uh, kan tip choma leo pi uh, asa ko e hi zonga hin CC member vialte Hakha Zophei Lautu Senthang kan dihlak sin i kan dihlak vialte tu kha krong ah tha tein an i chon dih cang ko ready an si an ni cu nihin ni tiang ah ready kan si ko tangti pengmi kan si ko e hmai le zong ah tangti hnga dingmi khi kan si ko e homat kha online se so hrong kan rak thai mi bia kha si sihmanhsehlaw a fiang te le tu ya um tak tak mi khan cun online kan thai ning bantuk kha si lo tika khin ti hi paul khu chapung man ten ni tia zong han pe tle nak kan ngai peng ko hna tu kan ma si dep ta chuna ga kan ma zong ne khan pakhat khat kha operation second wife kan kan thrat than lai kan ti sia khan cun ready se ko Cu bantukin Hakha zong siah Thlantlang zong siah khuadei ram paoh siah anmah le anmah kha cu ready peng khi an si ko. A ruang cu kan do thlennak ah hin ready kha bantuk i unity timi kan ngeih lo cun a kal lo timi kha kanmah nak in an fiang deuh kan nau le nih hin mu mipi nih khin an theihmi khi uh, a caan te khin cun uh, misunderstanding mo si lai misinformation mo khi um sual tawnmi sawh te khi si timi tu kha mipi nih rak kan theih piak lo anmah le ma na thei tuk Cahcun ṭha tein pehtlaihnak sisi member pawl hen kan nei peng rih ko dakaw timi te kan ka halmi lawng kha si rih ko seh law